Hazır şu gowja döküleýin maşyn. Aha boldy. Indi bu günki gepleşigimizi bir, e, bir Türkmenistan üçin hem biziň hemmämiz üçin hem Türkmenistanyň graždany graždanlar hökmünde bize iň wajyp meseleleriň biri şu taýda ýüze çykýar-da. Bu e, guraklyk ýa-da derýalaryň e, guramagy gitdikçe suwuň azalmagy e, azalmagy bilen e, baglanyşykly bir gepleşik edäýsek diýýärse sebäbi bu e, gaty bir agyr kyn meseleleriň biri indi görşümiz ýaly suw bolmadyk ýagdaýynda hiç ýerde hiç zat bitmeýär Hasylam bolmaz. Öňki görýän gününem görüp bilmez indi türkmen. Garyp ot obada ýaşaýanlar bar, potrat giden giden potratlylar näme etmeli, potrady barlar. Indi Şeýle wideolar geldi, menem tiktok kanalymda paýlaşdym düýn, wideolar geldi, Amyderýadan kuraklyk başlaýan däl. Hawa.
Gördüm. Gördüm. Salam. Salam watandaşlar. Hemme täze girýänlere salam. Indi indi indi girip başladylar.
Bir şurada yazan meni dabawit etmediňiz men podpiskada aldym sizi de. Üçünji adam alyp bilmeýäs. Şonuň üçin.
Ýokmy? Ýazyp bilersiňiz. Ýazylaryňyza, soraklaryňyza jogap berelim. Muny üçünji adam alyp bolmaýar. Tuçe ýazgyma gaýdyp geçeýin-dä şu başlamakak. Ine, düýnki ýazgymy men gaýtadan diňledim welin, ikimiz deň geplesek, sesimiz bi ýapylýan ekeni, eşidilenok. Şoň üçinem men gürlejek bolsam şeýdip elimi galdyraýyn ýa barmagymy galdyraýyn, senem şoň ýalykda barmagyňy galdyr, onsoň birimiz dymyp oturarys, birimiz gepläris, şonda gowy eşidilýän ekeni. Indi şu sor bolsaň da.
Şurada bir e, ýazylan e, Umit watandaşymyz ýazan, suw azaldy, howa üýtgedi, her gün şemal diýip ýazan. Dogry.
Klimat
Dewam et
Gelýän ýygnanýançalar. Saňa görünýärmi näçe geleni? Düşünmedim. Saňa adam gelse san, adam sany görünýär. Bir adammy, bäş adam.

Sesiňiz gitdi.
Güýçe sen.
Bir internetiňizde bir sıkyntymy bar ol geçen günden sesiňiz gitdi. Ýok.
Ýok sende bar mende ýok. Ha ýok mende mas normal. Geldi sesim. Tamam.
Sende barmy kadýan? Mende şygyrdy ýok hiç zat ýok.
Ýok indi normal hazır.

Ha ýapjak bolup. Bu hatyn Amerikadan. O Amer Olga Çarina Amerikada. Nirde görýän o mesut?
Moderator. Tamam. Oldu. Moderator. Moderator ekledik. Sesin gelýärmi ol geçerinde?
Ata ella sen telefon dala goý bolmasa. Bir zat barmy aşagynda? Bir zat ses Bar, bar. çykarýar sen.
Sen telefon çykarýar erbet.
Indi
Indi çala bar. Eliň ýaňa eliň tele- telefony göter eliň al.
Elimde tutup durmalymda. Ýoksa ses çykaranok. Häzir aşagyna bir zat goý, ýumşak bir zat goýanda.
Olga Çarina sizden soradyply, Amerikada türkmen känmi dedi.
Ay men töweregimde men ýaşaýan ýerimde türkmen bir sany türkmenem ýok. Meň töweregimde bir san türkmenem ýok, ýöne başga ýerlerde kän türkmen, ştatlarda bar. Nýu-Ýork
Aýdyň, aýdyň.
Nýu-Ýork ştatda kän türkmen, Tehas ştatda bar türkmenler. Florida ştatda-da bar, başga-başga ştatlarda-da bar, Ohaýo diýdi, Çikagoda bar, ony bilýän. Onuň Minnesota ştatda bar, Massaçusets ştatda-da bar. Bar, ýek-tük bar. Ýöne esasy köp oturýan ýeri şu Nýu-Ýorkmuka diýýän, Tehas bilen Nýu-Ýork.
Ol geçen bärde azyr soru ýok şu gurakçylyk hakynda dewam edelimi? Okey on.
Dowam edeli sebäbi şu suw ýagdaýy gaty agyr ýagdaýda. Indi şul biziň iň globalny problemamyz boljakda Türkmenistanda eger ine edil ekin ekişlik ekin ekişlik indi başlap başlamak indi maý aýyda şu wagt ekin ekýärlerde. Welin köp ýerlerde ekip gutarandyrlaram ýöne suw ýok bolsa şol eden azaby bar biderek. Şol ekilen tohum gögermejegi görnüp dur. Gögerenem bolsa bir hepdeden gurajagy görnüp dur. Sebäbi suw ýok. Suw iň globalny problema, iň uly bir wajyp problemalaň biri, iň gerekli, iň bir dünýäde bir zerur zatlaň biri suw. Suw sebäbi ine meselem aýdaly bir ajy adamyň eline neme berer? Bir gapdal ir-iýmiş goýar, bir gapdalynda suw goýarsyň. Haýsyny aljak diýseň, ol aç pahyr ir-iýmişe topular. Aslynda ol ýalňyş zat. Ajyň aňy bolmaz diýýär. Ol ýalňyş zat. Ol ir-iýmişe topulmaly däl-de, suwa topulmaly. Näme üçin? Sebäbi suw bolan ýerinde sen her ýyl alyp bilersiň şol gögenimi. Her ýyl. Dogrumy? Şonuň üçin biziň iň häzirki globalnyý problemalarymyzyň biri suw ýagdaýy. Ýa-da Türkmenistanda ýagyş ýagyp duranyga suwy ýaňky käbir e, ýurtlar bar, ýagyş ýaganda-da şo suwy howdanlarda ýygnap goýýarlar. Howdanlar, uly howdanlar bar. Eýlesi-beýlesi kilometr kilometrlap howdanlar bar, suw saklanýan. Häzir indi biziň döwrümiz, biziň ýurdumyzda şu zatlar edilip bilinmeýän bolsa, şu zatlar başarylmaýan bolsa, elbetde, bu zatlar gurakçylyga getirer. Meniň bilýän zadym segseninji ýyllaryň başlarynda bolmaly, bir ýer bar. Tagtabazardan Marata Saryýazy diýip bir ýer bar. Sandyk Saryýazy, şo ýerde-de suw howdan gurupdylar. Segsen başlarynda bolmaly. Ýalňyşmaýan bolsam. Indi häzir bilemok şo suw howdan boşmy ýa suw barmy bilemok. Gaty uly howdan gurdular şo ýerden. O mahallar ýöne gurakçylyk ýokdy, ýagyş pastaýan ýagyş ýagyp durýardy, daş-töwerekler göm-gök, ýam-ýaşyl. Ot diýseň ot, bol otlar bardy, ýorunjalykmy, maldarçylykmy, semiz-semiz mallar bolýardy o döwürlerde. Sygyrlaryň berýän süýtleri ýaglydy, şo guýup, sagyp alsaň, bedräň ýüzünde şunça ýag bolup durýardy. Bedräň Şön şolar ýaly bolçulyk bardy şo döwürde, meň çagalyk döwrümde. Onuň meniň tomus kanikulyna ata-babalarymyz obalara gidýärse kanikula, çaga döwrümizde welin mamam pahyr sygyrlar känide sagyp-sagyp elimize bir şuňňal nemeli berip goýberýärdi. Menem bir bolsam alty-ýedi ýaşymdadyryn. içine litrlap berip göberedi. Bar bunu gowşaltyp gel. Bar bunu bu gowşaltyp ber diýerdi. Şeýle litrli süýt. Ondan menem bar berýärdim de, süýdi berýärdim de, şu goňşyň gapysynyň agzynda garaşyp durýardym. Puluny berenok diýip. Ondan öýe gelip aýdýardym, mama ola puluny bermedi diýip. Ondan ýaňky mamam näme diýýär? Heý jan gyzym, ak zadamyr satylarmy diýýärdi. Şu döwürlerden oba göçdi. Ine diýilýän zat. Şu döwürlerden oba göçdi. Şonda men haýran galýadym. Hä, men onuň çaga men 6-7 ýaşynda çaga ol men gulagymda galypdyr-da, hä. Ak zat satmak bolanok eken diýip. E, düşünýäňmi? Şondan soň şonu da men özümçe başladym. Ak zat satylmaýan bolsa, значит, bizem şony mugt bermeli diýip düşünýärdim. Ine şular ýaly terbiýeläpdiler çagalary. Öňki gary gadymy ata-babalarymyz şeýdip terbiýelädi bizi. Dogry. Ýa. Hawa. Sorag bar bolsa. Şurada bir Aha, bir ýazan bir watandaşymyz. Men Tagtabazarda gulluk etdim. 1999-njy ýylda içmene suw ýokdy. Zasta, zastawalarda.
zastavlar neme granitsada bolýa e, tagta bazar neme Owganystan bilen aralykda nemelere e, pograniçniý zonalara zastavalar diýilýärdi. Şol e, o ýerde hakykatdan hem ýokdur suw. Sebäbi bolaýan ýagdaýynda olar howuzdan içýän bolmaly. Howuz ýerden gazylan howuz ýasaýarlar-da, içini betonlap. O şoňa guýdurýan bolmaly olar. Eger ýap geçýän bolsa, ýap ýa-da şu töwerekden näme, kim murgabyň töwereginde ýaşaýan bolsa, murgapdan içendir. Bolmasa-da şu su howza guýduryp, daşrak ýerlerde ýaşaýanlar bar, indi ýapdan zatdan, deň nemeden, derýadan daşrakda ýaşaýan obalar bar. Olar bilmedim, şo su howuzdan ýa-da guýudan içýärler. Özleriniň käbir öýlerde guýy bolýardy-da, o-da o döwürler. Bir obaň bir köçesinde bir bir adamda guýy bar bolsa, baryp şondan soraşyp suw alyp gaýdýardylar. O döwürler men indi ýene çagalyk döwrümi gürrüň edýän-de. Welin o döwürler ýa bir süýt satmak, ýa bir suw satmak diýen zat ýokdumyka diýen şol şo döwürlerde. Men suwuň satylýanyny eşidemokdym çagakam. Ýöne bilemok häzir häzirki döwürde nähilidigini.
Salýony suw içilip biler ýazan.
Salýony suw. Salýony görýäňmi? Onda adamlarda ne göremesin. Nädip ol onuň 12 süňňi sagdyn bolsun. Şol içýän, içilýän suw. Hemmesi zaýa suwlar. Ropdan noly içi duzly. zaýa suwlar içip bolar ýaly däl. Ony sen şo malyňa-da dözmersiň şo suwy. Ýöne näme etjek adamlar şony içip içýärler-de. Şony içip gün görýärler. Ol geçer indi bir zat belläp geçjek. Bizleriň türkmen halk, Türkmenistanyň halky suwy is-is ýa köp israf edýär.

Bärdenä meselä Türkiýede uň ýaly zatlar ýok. Köçede haly ýuwmak, maşyn ýuwmak, uň ýaly zat ýok. Suwuny tygşytly saklaýdylar. Bizerde uň ýaly Türkmenistan halkynda uň ýaly zat ýok. Tygşytly saklamak diýen. Bizi bize hiç wagtam öwretmediler şony. Meň indi ýadyma düşýärde çaga mahalymyz şol mekdebiň molumlaram öwredenokdy. Mekdep ýaşyňda sen mekdebe barýaňa. Şonda şonda saňa suwy nähili tygşytly saklamaly diýip öwredenokdylar. Ondan biziň telewideniýämiz bar, Türkmenistanyň telewideniýesi bar, döwlet telewideniýesi. Şonda her film goýberilende-de, her bir gepleşikliň arasynda-da reklama-da berip durmaly. Suwy berdi ýaly. Suwy nähili tygşytly saklamaly diýip aýdyp durmaly.
Bärde reklamirowat söýdýärler. Meselä, maşynka bar, basyda ýuwa maşynka, kir maşyny, basyda ýuwa maşynlary hemmesinde şu reklamasy bar, suw tygşytly saklamaly diýip.
Mhm.
Bas. Neme Neme? Tuğçe günki gepleşigimizi birazajyk eee, gysgarak edäýeli dünkü seredende sebäbi men ýene de işe gitmeli bolýan bir ýarym sagatdan zatda. Soň häzir eee, men bir esasy bir wajyp bir zat aýdasym gelýär. Eee, Bolýar. tomaşaçymyz hem ýok şu wagt. Hiç hil tomaşaçy göremok. Eee, Ýadyňa düşýärmi şol bir halkyň sesi watanymyz watandaşlarymyz aýdýanda halkyň sesi diýip biziň şu bir kanalymyz bar ýutubda halkyň sesi diýip ýazsaňyz çykýandyr. Şo ýerde geçen üç üç hepde bir aý menen öňmi ýa üç hepde menen öňmi bir wideo rolik goýuldy da prezidentiň ýegenleriniň köşgi diýip. şol köşk Hajymyrat Rejepova degişli, ýagny biziň prezidentimiziň uly aýalynyň ogly, uly ogly bolýar-da, Hajymyrat Rejepow diýip welin, şonuň köşgi indi şonuň nirelerde nähili hökümediň Türkmenistan döwletiniň puluny iýýändigi barada men bir gysgaça gürrüň berjek. 2016-njy ýylda şol daşary ýurtlar bilen Türkmen ýaňky Türkmenistanyň prezidenti şertnama baglaşýar. Iýmit getirmek barada, Türkmenistana iýmit bilen üpjün etmek barada. Ol tabşyrygam nemänem ýaňky şert ýaňky şertnamanam öz ýegeni şol ýegenine tabşyrýar. Şol ýegeni ýaňky Angliýadaky bir firmaň eýesi bolup çykýar. Olam ýaňky Great Contract diýip ady bar. Şonuň eýesi, şo firmaň eýesi we 7 sany dünýä möçberindäki ýedi sany kompaniýa bilen şertnama baglaşypdyr. Ol şertnamada ýaňky altmyş million dollarlyk şertnamalary baglaşýar dürli ýurtlar bilen ýedi sany iýmit barada. Ýaňky Türkmenistana iýmit getirmek barada. Näme üçin ine soňky döwürlerde, soňky bir dört bäş ýylyň içinde iýmit gytçylygy köpelip başlady. Indi bu ýyl hasam, düýn, geçen ýylam, bu ýyl hasam beterleşýär. Şol baglaşylan şertnama ýerine ýetirilen bolsa, şol gelmeli, tonna-tonna gelmeli iýmitler Türkmenistana gelen bolsa, adamlar bu wagt beýdip ölüşip oçura durmazdylar. Gije-gündiz Gije-gündiz adamlar oçerda durýar produkt üçin. Onam başga adamlara özbaşdak daşary ýurtdan getirmäne rugsat berlenok. Diňe bir adama tabşyrylypdyr, olam öz ýegeni. Şol Türkmenistany iýmit bilen üpjün etmeli. Şoňa rugsat berýär şertnama baglaşyp. Daşary ýurtlar bilen şertnama baglaşyp. şony tabşyryk berlen. Indi jikme-jik aýdyp beremde şol şertnamalarda, ýaňky baglaşylan şertnamalarda jemi 60 millionlyk 15100 tonna şeker Ýedi müň tonna towuk aýagy, iki müň segsen üç tonna günebakar ýagy, bir ýüz ýetmiş tonna ýag, bir ýüz ýedi tonna margarin, ine, şular ýaly iýmitler bilen üpjün edilmeli Türkmenistan. Emma şolaryň üçden bir bölegem gelmedik Türkmenistana. Eger üçden bir bölegi gelen hem bolsa, Bular ýaly ölçik oçurlar bolmazdy. Dogry.
Indi watandaşlar oturyňda pikir ediň. Şol giden pullar ýa-ni 60 millionlyk pullar siziň siziň daban azabyňyz.
Rysgymyz.
Şol pullar siziňki gadyrly watandaşlar. Indi şu zatlary bilibem siz ýene-de dymyp oturma oturjak bolsaňyz gaty ýalňyşarsyňyz. Sebäbi siziň daban azagyňyzdan ýene birler özüne köşk gurdy. Ýene birler özüne köşk gurdy. Siziň daban azagyňyzy iýip otyr biri. Siz dymyp otursaňyz, menem ine edýänim şu diýýär. Siz dymyp otursaňyz, men siziň garagyňyzam iýerin diýýär. Iki gözüňizdäki garagyňyzy basybam iýerin diýýär. Ine, gadyrly watandaşlar. Sorag ýüzleşýär, sorag çykýar-da. Şol Ministrstwadaky ýaňky hemme tijaretler ýaňky ministrlikler hemmesine de tabşyryk berilenmişin diňe şol kompaniýa bilen işleşmeli diýip. Başga öz başda hyşat edip gitmek bolan. Düşündüňiz mini? Bu ýerde näme diýmek? Bu başga ýerden işat edip bolanok diňe şu kompaniýaly işleşmeli. Значит, sizi hemmäňizi zastavit edýärler. Şoňa boýun egmäne.

aýdylmaly halkyň bilmeli zady diýip düşünýän halk bilsin şu zatlary siziň hasabyňyza o birler köşk salyp ýör şony bilsin diýip aýtdym.
Şu aýdanlaryňyzdan menem bu gün beş parça tiktokda paýlaşdym. Şu beş parça nimesini bölek bölek şu ýegenler hakynda giýewisi hakynda ýazylan nimeler bardy.

Biz daşary ýurtdaky daşary ýurtly adamlara beýleki guramalara ýüz tutup heläk bolup ýörmeliler. Näme üçin? Sebäbi ýüz tutup ýüz tutup görýäň, welin hiç hili şolardan netije ýok. Netije bolmaz. Siziň öz ýaşaýan ýurduňyz Meň sesim ýaňlanýar tüwtek. Şo ýanyňda ýanyna başga telefon açyk duran bolsa şeýle bolýar. Ýok ýok ýanymda telefon ýok. Ha. Bir ýere goýdum onuň üçin. Ýaňky
başga ýurtlara ýüz tutmana Rejep Erdoganmy ýa Wladimir Putinmi ýa Amerikanyň prezidenti garaz olar bara boş zatlar. Boş zatlar. Ol öz ýurduny, ol oturan prezident öz ýurduny, öz halkyny taşlap, seň halkyňa kömek edermi? Ýa seň şu halkyňy şuňala hor saklaýan ekeniň diýip Berdimuhamedowa jaň edermi? Hany öz halky diýer. Hany halky näme üçin dymyp otyr öz näme näme üçin özleri aýaga galanok diýer. Hemme hemme ýurduň hemme ýurt dışı sorag ber ne sorag berip görýäň de köçedäki adamlara indi şular ýaly şular ýaly şular ýaly edilýär diýip. Welin şol diýjek zadym öz han öz halkyňyz diýä, han näme üçin öz agzyňyzy açaňyzok diýä, siz diýä. Näme üçin köçä çykan bolsa, näme üçin dawa edeň ýok diýýär. Näme üçin talap edeň zok diýýär. Şu daşary ýurtly adamlar bara. Ýene gapy gyzym geler wagty boldy. Bir sekunt garaş häzir. Sen güýme şu watandaşlar häzir gelýän. Kanun bilen bu tohum gitmez.

mekdepden.
Bir watandaşymyz ýazan Merdan dep kanun bilen bu tohum gitmez diýä soň biride jogap bermiş oňa deneýelem gitmezse onlaryň ýoluny seçeris dep jogap beren bir biz türkmen diýen watandaşymyz. Hawa. Özleri gitmez ýoluny. Uruş bolmasa ýurt düzelmez dep ýene Merdan watandaşymyz ýazan. Uruş bolmasa ýurt düzelmez inanyň dep. Aý Bu ýalňyş düşünje.
Görübereris ondan bärsini. Özlerini gider ýaly etmeli. Sadece bir zat aýdyp

E, şu Jivaharlal Neru diýip biri ýaňky e, a bagşlaň näme e, Mahatma Gandhi ýalňyşdym Mahatma Gandhi diýen ýaňky hawa Mahatma Gandhiniň YouTube-a girip şonuň rewolýusiýa edişini hökman görüň. Girip görüň şony Mahatma Gandhi nähili işler alyp barypdyr. Hiç hili eli taýaksyz, eli pyçaksyz, paltasyz adamlary yzyna düşürmäni başarypdyr. Özlerem hem ak eşik geýip, ýaňky şu Angliýanyň koloniýasyna garşy ýurtda pereworot edýär. Gaýdyp şol Angliýanyň koloniýasyna boýun egmezligi halkyna önne ödüp, şeýdip halkyny halkynyň aňyny, düşünjesini täzeläp, yzyna Müňläp müňläp adam düşürip bilen adam ine şu. Hindistanyň prezidenti. Hawa, siz şony girin hökman görüň şony. Hökman görüň. Bul nähili diýmek? Ne meselem e, diktaturany agdyrmak üçin eliňe ýan gaýdyşmaly palta pil alyp çykmak gerek däl. Iň bärkisi köp zatlardan atkaz etmeli. Ýa-ki bütün bütün bütün halk bolup atkaz etmeli. Meselem Mahatma Gandhi'nin eden zady Angliýanyň öndürýän önümlerinden atkaz etmek. Şolaryň öndürýän mata eşik geýmek. diňe özüniň biýz matasyndan, özleriniň çykarýan prostoý matasyndan özleri dokap, ýönekeý pagtadan özleri dokap, özleri ak eşik geýip çykýarlar köçä. Hemmeler şolaň öndürýän önüminden atkaz edipdirler. Ine şol atkaz etmekligiň özi eýýäm Ýagny, aýdaly, meselem, iş taşlaýyş. Şu wagt Türkmenistanyň bütin ähli welaýatynda hemmeler işini birlikde taşlasa, doktorlaram işe çykmasa, ýa mugallymlaram işe çykmasa, köçe süpürýänlerem işe çykmasa, sadikleram ýapylsa, hiç kim men gitjek däl işe, şu prezident aýrylmasa men işe çykjak däl diýip öýünden çykman otursa, hemme welaýat ýöne deňine. Şonda tok energetika işgärleri işden çyksa, tok bolmaz.
Dogry. Kanalizasiýa, suw, ýene bu edaralarda-da iş taşlaýyş bolsa, suwlar, krantlar ýapylar, halk oturar aç, köçä çykmaly bolar. Isleseň islemeseň. Seň magazynlar ýapyk. Magazynçylaram işe çykmasa, bazarlar ýapyk, produkty ýok. Sen hem isleseň islemeseň hökümetden sen talap edip köçä çykarsyň. Biz aç, biz ýalaňaç, biz suwsuz. Diýip, sen köçä çykarsyň. Aýtdylar, şu nägileligiňi görkezmek-de nägilegiňi bildirmek. Hawa, taksistler, taksistler hemmesi maşynyny alyp köçä çyksynlar, dursunlar, taksi zat ýöremesin. Awtobus, poýezdler ýa samolýotlar hemmesi birlikde durup, şolaň işgärleri hem köçä çyksa, bizi işlejek däl. Bize aýlyk bereňzok. Hawa, bize aýlyk bereňzok. Biz indi taksimizi sürjek däl. Biz indi wagonymyzy, ýaňky poýizimizi sürjek däl. Bize transport işgärlerinde aýlyk bereňzok. Hany biziň aýlyklarymyzy beriň diýip köçä çyk köçä çyksalar şular ýaly agzybirlik döretmeli. Ine şu ýaňky döwlet agdarylyşyny şular ýaly edip geçirilýär. Ýene
Hüm bärde ýene siziň düýnki aýdanyňyz onluklar dediňizä bu gelip çykýa. Hawa. Hawa.
Hawa şular ýaly edip agzybir agzybirlik bilen edilýän iş bu. Şoň üçin diýilýä biz gaýtalap gaýtalap aýdýas onluklar dörediň diýip onluklar dörediň. Siziň öz ynamly bolmaly şol onluklar. Sebäbi siziň sizi satmaýjak adamlar bolmaly. Sizine plançy gün köçä çykýasy girende gapdalyndakylara şol sen 10 adamyň ýok diýmeliler. Ýok diýbilmez. Olaň özüniň hem 10 adamsy bar. Özem gündelik bu şu YouTube-larda da beýleki kanallarda da beýleki platformalarda da diýilýän aýdylýan zatlary diňläp duruň. Gitdigiçe özüňiziň bilimiňizi artdyrarsyňyz. Gitdigiçe özüňiziň gözýetimiňizi artdyrarsyňyz. Näme etsemikäm, kimi diňlesemkäm diýen sorag öz-özünden aýrylar şo taýda. Sen öz-özüň pikir etmäne baş, öwrenip başlaýaň. Näme etjegiňem bilýäň. Haýsy ýere, haýsy ýere ýörjegiňem bilýäň. Kimi diňlejegiňem bilýäň. Bu gün bolmasa ertir näme etjegiňem bilýäň. Şeýdip planly işläp başlaýaň.
Dogry.
Indi şular ýaly ýaňky döwlet agdarylyşyk meselesi, o ýerde pil, palta gerek däl. Diňe parahatlyk bilen ýaňky eliňe ak baýdak alyp çykýaň, ak mata alyp çykýaň. Bu näme diýmek? biziň hiç bizde hiç hili zulum ýok. Size garşy zulum ýok diýmek. Biziň elimizde hiç hili sowuk ýarag ýok diýmek.
Şurada bir vatandaşymyz ýazan bar, barys uruşa gerek ýok diýip.
Dogry aýdypdyr. Uruş bilen alnan zat ýene-de diktatura getirer. Uruş bilen alnan zat gaýtalap öwrülip ýene diktatura getirer. Ol ýalňyş zat. Ol ýalňyş zat. Gan zulum bolan ýerinde adalatlylygam bolmaz. Nä köp arap döwletlerine seredip görüň, gan bilen, zulum bilen alnan ýene-de öňküsi ýalydyr. Döwlet üýtgemez, ösmezem.
Saddam Huseýni ýykdylar, soň ýene kim bardy o? Kaddafi.
Muammer Kaddafi. Gaddafini ýykdylar ýene-de. Owa, soň ýene-de halk oýunly durumda, ondanam beş-beter boldy gaýta halk, kynaldy.
O, Muammar Gaddafini-ä düýt-büýt etdiler-ä halk. Bitim-bitim etdiler.
Gördüm ýutubda wideolaryny. E, halk soň puşman boldy. Näme üçin diýende, mundanam beş-beter boldy soň.
Şoňa getirýär, hawa. Şu pikirlenmän edilen hereket şoňa getirýär.
Şurada ýene bir watandaşymyz ýazan, halk aýaga galksa hiç zat edip bilmez. Haramlar bunu halk hökman düşünmelidir. Hä bilmez haramlar. Bunu halk düşünmelidir hökman dep ýazan. Halk aýaga galksa hiç zat edip bilmez haramlar bunu halk hökman düşünmelidir. Hı. Yine bir vatandaşymyz yazan yurdu parlament etmezsek yine şol bir zat bolar malisef dep yazan. Doğru ben buna kat haklı.
ýüz prosent dogry aýdypdyr. Näme üçin? Häzir meselem ine mysal getireliňde, indi göz öňüňize getiriň. Şu wagt ine aýryldy diýeli, Berdimuhamedow öz razylygy bilen aýryldy, ýa ony halk aýyrdy, tapawudy ýok. Oň ýerine gelen ýene-de prezident bolup saýlansa, bul adamlar düzelmeýär. Näme üçin? ýene-de özüniň jübüsi, ýene-de özüniň jübüsini alady diýip başlar. Sebäbi özi şony diktator bolasy gelmese-de halk şony diktator eder. Ýene-de. Näme üçin? Ýene aýak öpülişik başlar, ýene el öpülişik başlar. Biziň halkymyzda patgalymçylyk diýip bir zat bar. Şony aýyrmaly. Şony aýyr
düşünjelerini gelişdirmeli.
Şol seniň başlygyňam bolsa, şo seniň e, edaraňda işleýän başlygyňam bolsa, e, şoňa podark eltip berip, ýa bolmasa çaý, kofe hödürläp, mugtyna ýa oňa iýip-içgi alyp berip, şolardan başlanýar. Iň diktatorlygyň iň mikro mikro diktatorstwo ana şo ýerde başlaýar. Gerekden şony etmek. Olam sen ýaly adam, olam sen ýaly aýlyk alýa. Goý özi alybersin öz kofýasyny. Özi alybersin öz iş. Padarka alyp berip öýdüp ýaman öwretmeli däl. Şo şo ýerde biz başlaýas diktatorlygy. Aslynda wa bize halk suçly muňa, halk winawat buňa. Diktator edende halk winawat. Aw, bize öwret. Bize öwret. O taýda özi indi özüne beýlede goýaly. Onuň indi agtygynyňam aýagyny ogşap başlapdyrlar. Ýok. Agtygynyň doglan gününe zadyna padark eltip berip, zat edip, onuň baryp bir aýagyna öp, e, aýagyna ýykylýarlar diýýär şol agtygynyňam. O näme diýmek ol? Ol eýýäm ýumruk ýaly oglan kompozitor, Türkmenistanyň at gazanan kompatiz, kompozitor, at gazanan bolmasa-da at gazanany berdirerler häzir. Ine ertir Ber. birin gara Bir intäk, garaşyp otur ertir birin şoňa at gazanan bermeli diýip biri çykar ýallakyn biri orta. bir çykar. Ben näme Mälik Gulyýew, näme şoň ady familiýasy? Gurban, hä, Gurban Guly Mälik Gulyýewiç. Seniň atyňa da biz at gazanan bereli, ol dostoýny kompozitor diýip aýdar biri. Çykar ýallakyn biri. Çykar, çykar kesin. Türkmen ökde ýalakalyk ýapmaga dep ýazan bir watandaşymyz.
Gaty ökde.
Maalesef.
Gat ýokdy. Şoň üçin biz öz öz aňymyzy täzelemeli birinji bilen.
Dogry. Ýa ortadan aýyrmaly. Şo ýalakalyk ortadan aýyrylmasa, ýene prezidentlik bolaýan ýagdaýynda-da şo prezidentem diktator ederler. Üstüne aýda pul eltip berip, ene çaý pulyňyz bolsun. Doglan gününe maşyn padarka edip, ene size padarka. Ol gö- gördüňiz näme? Ol YouTube-da nime Ştanga ýaly neme galdyran bolýada altyndan. Altyndan ştanga ýaly galdyryp gör. Onam bärdäki amerikanlar yumoristler üstünden gülýä. Neme diýä? Zanawesk asylýan neme bara? Zanawesk asylýan näme diýilýär? Ingilis. Aýyny bolýar şoň. Is, ha, karniz. Karniz, karniz. Hä, zolotoý, gyzyldan, altyndan kar göterip görkezýär, ministrleriniň öňünde güýjüni görkezýär diýip üstünden gülýär bular.
Olga Çarina, şu bärde ine türkler şu bizleriň prezidenti gören wideolaryny görýärler-de, siziň-de e, prezidentleriňiz gepleýän wagty-da

neme watanym tema bir sorag beripdir. Näme üçin halkymyzyň 60 prosenti baýdaga, watana söýgüsi ýok? Munuň sebäbi nämede bolup biler diýýär. Häzir men aýdaýyn. Watançylyk diýip çagalygy, çaga, çagalary, ýaňky üç-dört ýaşyndan başlap watançylyga, söýgä, ýaňky baýdaga, watana e, söýgi döretmeseň, ul adamlar şuny ündäp öwredip durmasalar şu çagada söýgi bolmaz watanada baýdagynada hiç zadna söýgi bolmaz o çaglykdan gulagyna guýup durmaly ýöne biziň görýäňize biziň sadiklerimize barsaňam gapyň agzynan giren ýeriňde prezidentiň suraty dur näme üçin Nämemşin o hudaýyňmyşyn? Şu çagaň hudaýymyşyn? Şoň üçin surat asyp durýar oň. Nämemşin şoňa çokunmaly, şondan başga adam ýok. O çagaň gije-de gündizem 3 ýaşyndan başlap özüni özüni bilip başlaly bäri şu surat portret öňünde durýar. Ejesiniň suraty ýadyndan çykar. Kakasynyň suraty ýadyndan çykar, ýöne şu surat ýatdan çykmaz prezidentiň suraty. Näme üçin? Ol 3 ýaşyndan başlap ädimini äden ýerinde şoň portreti durýar. O sady gutarýar bäş ýaşynda. Alty ýaşynda mekdebe barýar, ol ýene-de mekdebiň bir kitabynyň birinji sahypasyny açan ýerinde şoň portreti dur. Hasanda bar.
Ýene-de o portret dowam etýär, gitdigiçe. Ondan sen hata, hany sen ondan watanyňa söýgiň, hany sen o baýdagyňa söýgi bolsun. Başga zada el Başga zady gözleri görenok. Şo diňe şol şol şol adama çokunmaly. Ondan ýene-de bir zat ýaňky kasam barada. Kasam barada sen öwül çykşam edipdiň şo barada. Näme üçin kasam berdiler diýip. Hakykatdan hem şo kasamy diňläp görýän ol men prezidente dönüklik etsem ömrüm kül bolsun diýdi hakykatdan hem.
Men hem şo fark etdim bu zatlary. Şu wagt hiç farkyna barmyşmyz.
Men şol amy ömür aýdyp gören adam. Şol ruhnamany ömür aýdyp gören adam. Kitaby elimde sakladym diýsem hem ýalançy men. Ol kasamam iň soňunda şol näme türkmen prezidentime dönüklik etsem ömrüm kül bolsun diýýär welin. Näme üçin bir adam üçin sen ömrüň kül bolmaly? Şony aýtsana maňa.

Şony pikir ýüzlerip, iýdirip, içirip, enesi, atasy üçin kül bolsun o çagaň ömri. Näme üçin başga bir kakoýda bir çujoý biri üçin de ömri kül bolmaly? Ne halkymyz düşünmeli zatlary. Halk şu zatlara düşünmeli. Näme üçin men çagam gaýtalamasyn şon ýaly zatlary? Aýtdyrmasynlar çagasyna şon ýaly zatlary. Näme üçin birinji klasa baranda Harplyk kitabynda prezidentiň suraty dur. Näme üçin? Alfabeti şol adam düzdümi? Ya bilimi dady oýlap tapyp, medresany oýlap tapan şol adam. Näderdi ol halka on birinji sahypasyna portretini goýar ýaly. An aýdyň da maňa şu watandaşlar aýdyň. Dogry diýýär biri diýýär ýa-da bize biz dogry bize parlament e, respublika gerek diýýär. Hakyky e, parlament respublika bolsa döwlet has adalatly bolar sebäbi e, bir zady çözmek üçin bir zat çözmek üçin diňe prezident gol çekmez. Bunu bütün Doğru. parlament Olam orta alyp maslahat ederler, halk maslahatynda el galdyryşyk bolar, ýöne öňki ýaly bir sydyrgyn el galdyrylmaz. Näme üçin? Sebäbi bu ýaşulylara şeýle öwredilen-de. Ine ýygnak boljakdyr, intäk prezident girenok zala. Intäk olar ýaşulylar garaşyp otyr, prezident soňundan girýär, bir sagat, iki sagat gijä galyp. Onda ýygnak bolmazyndan öňürti bulara aýdýarlar, Sahnada bir adam bar, eli mikrofonly. Aýdaly ine, režissýor diýeli-le, režissýor. Eýläk-beýläk ýöräp, halka leksiýa geçip çykýar. Eliňizi galdyrarsyňyz, pylan zat diýer welin, el çarparsyňyz, pylan zat diýer welin, Arkadaga şöhrat diýersiňiz, gaýtalarsyňyz, tä elimizi şeýtýänçäk, oturyň diýýänçäk, gaýtalarsyňyz. Aňyrsynda, sahnaň aňyrsynda dur biri ellerini şeýdip. Şo bollet diýende ellerini şeýdýär, bolly aşak. Ana şeýdip repetisiýa geçirip adamlar edil haýwanlar ýaly dirsirabat etýärler. Sahnaň şu sahnada ýaňky baýramçylyk sahna bolsun, ol baýramçylyk geçirilsin ýa bolmasa halk maslahaty geçirilsin tapawuty ýok. Ana şeýdip adamlar dirsirabat edýärler, adamlaryň özüniň mnýeniýasyny aýtdyranoklar.

Ola dogry şo sallatlaram şony okamalydy, beýlekilerem şony okamaly, mekdep okuwçylaram şony okamaly. Şony indi iň bärkisi instituta okuwa girjek çagalara-da okadýardylar. Şony okap, şo şol ne ekzamen tabşyrýaň-a meselem, aýdaly, aýdaly medinstituta girýäň, hä? Şo ruhnamanyň medisina degişli ýeri ýog-a. Ýöne giriş ekzameninde şondan sorap Brunta. Şondan sorag berýärler giriş ekzamenine. Şol näme gad ruhnamadan sorag berýärler. Predmet bar şon ýaly. Ruhnama diýip predmet bar. Meselem, institut instituta gireňde nämeden ekzamen tabşyrýaň sen? Aýdaly biologiýadan tabşyrýaň, himiýadan tabşyrýaň, ýa rus dilinden ýa matematikadan tabşyrýaň, hä? Şo predmetleriň ýerine hökman bir san bir san predmeti ruhnama şonuň geçmeli. Beýleki institutlar hem şeýle. Ondan himiýa bilen beýleki biologiýany okanoklarda esas ruhnamany okap gidýärler. Okuwa girmek üçin. Ne? Halkyň Benim ýadymda o neçenji ýyllarda 2090 e, neçenji ýylyň 2000 başlaryndamy doktorlar, mugallymlar hemmesi ruhnamany ýatdan tutmaly, ýatdan bilmeli dep e, okap ýüren wagtlaryny bilýän. Şu ekzamen tabşyryp mugallymlar, doktorlar ruhnama bilen.

Haýsy tarapyna seretseň çüýräp pytrap dur Türkmenistanyň haýsy oba hojalygyny al sen ýa onuň medisinasyny al sen ýa bilimini al sen iň esasy iň zerur zat dagy bilimä bilim iň zerur zatlaryň biri Şol birinji klasa barandan bilimi öňe sürmeli ol yok bular tersine çagan diye eline şunu alıp bir kitap oklaya diye öňe han okan dip diye muallimler de seni fakir seynap yör diye muallimler de seni çigit çigitlap çagalardan haberim yok islen gelmeşek gitmeşek o girip çıkıp muallimler sapa oturup bir oturup bir 45 minutlar sapak geçmez mi çaga bilen Ýok. Aý meň ine nemem işim bar. Men şu tak magazyna gidip geljek. Häzir men bir plan alyp gelmeli. Ýa siz okap oturyň diýämişin çagalara. Çagalar öz başyna okap oturýarlar. Okap oturarmy olar? Okarmy? Mugallym çykyp gitse okarmy olar? Hiç adam okarmy? Gyýyk da wak, gyýyk da wak 45 munda nädip geçýär? Gyýyk wak bilen geçýär. Ene şoňa bilim diýýärler Türkmenistanda. Gel. Ene şular ýaly ýagdaý. Başga sorag barmy? 80-nji ýylyň soňy 90-yň başlarynda e, okuwa başlan wagtlarym o wagtlar bilim oňatdy Olga Çarina. Mesela ben 95-nji ýylda okuw gutardym. Şu wagtlar sekizinji klasy gutardym okuwy. Şuny ýaz döründe sekiz, dokuzynjy klas wagtlary-da şu bilim sistemasy şuň ýaly boldy, sekiz, dokuz synp bitirmelide. Şu, meselem, men sekizi gutarsamam, häzirki on birinji kla, on bir synp gutaranlar bilen meniň bilimim oňat, düşünjem. Häzir meniň çagalarym, meselem, düşünjesi pes. Okuw, bilimi, bilimi pes.
Nämede? Öňde, öňler nämede bolsa, o, okuw zat okadylýardy Soýuz döwründe, sebäbi biziň hem molumlarymyzyň köpüsi Orsýetden zatdan gelen, rus molumlarymyzam bardy, ukrain molumlarymyz bardy, tatar, gazak molumlarymyz bardy. Azerbaýjan molumlamyz, ermeni molumlamyz bardy. Şu bir bir bir ýerde millet bar bolsa bardy biziň molumlamyz, ýewreý molumlar bardy. Molumlamyzyň içinde. Ýöne diýjek bolýan zadym şu şu döwürlerde e, okuw okadylýardy. Hawa, Näme de- şuny aýdyp öz güýjüň bilen hem giribem bolýardy. Ýokary okuw jaýlarynda girip bolýardy öz güýjüň bilen. Ýöne görýäňä soňky döwür nämeler boldy. Hemme zat hemme zat indi wzýatka. Ene nähili edip seredini. Bolýan zada seret. Ene atalara şutadan ýüzlenesim gelýärdi. Bilemok, bir ene atalar diňleýän barmy bu gepleşigi, ýokmy? Ýöne ene atalara bir zat aýdasym gelýär şu ýerden. Çagaňyz mekdebe barýan bolsa, şony üçlüge zada okaýan bolsa, bäşlikçi, bäşligi okatmak üçin molumlara hiç wagt pul tölemäň. Pul berip, çagalaryny gyzyla gutartýan ene atalar bar. Bäşlik goýdurýanlar bar. Çaga hiç zat bilenok, nol. Nol. Nol. Ýöne ene-atalary şol Lara pul berip, şkoluň direktorlaryna pul berip, çagam gyzyla otursun diýip diplom alyp berýärler, gyzyl diplom mekdebiňkini, attestadyn gyzyl alyp berýärler. Indi ol näme, nämä gerek saňa şo gaty gyzyl ýaňky diplom? Seň kelläň boş bolsa nämä gerek şony pul töläp almak? Indi şo taýyna düşünemok men. Yani şu yerine düşünemok men. Bizde bir muallymlar vardı. Sen beşlige saýrap duran bolsaň dörtlük goýýardylar.
Näme üçin? Kaşyň gyzyk.
Ha. Hawa. Näme üçin? Bu dörtlük aldym. Men şunça okasamam dörtlük goýdum oglum diýip, ertesi gün bäşlik okamak üçin ondan hem köp okaýan.
Dogry. Öňlerem şoň ýalydy. Dörtlük alan wagtym nähili ýyglap men enemi getirip mekdebe. Maňa dörtlük goýdy diýip. Oňat okaýan diýip. Ama häzirki çaglarda hiç bilim hiç bir zat ýok.
Ýok.
Kim pul berse, mugallymlar hem kimi enesi, atasy baý bolsa, kim pul berse, şoňa şunuň çagasyna oňat garaýarlar. Başga çagalar bilen hiç işi ýok. Sadaje bilenleri remonta pul, perdeýe pul, şwabraýa pul, ýagşy zatlar başga ýok.
Şu wagt indi aýrymçylyk, aýrymçylyk gidip dur diýýär içinde. Baýyň çagalary, garybyň çagalary diýip aýyrýarlar diýýär. Baýyň çagasy bolsa gowy üns ber. Garybyň çagasy bolsa ünsem berenoklar diýýär. Şurada bir vatandaşymyz yazan, bizde 3-4 günlük bir gyz özüni asyp öldürdi diye. Asypdyr 8-nji klas diye. Remont üçin pul sorany üçin. Ya asypdyr diye ama ölenmi yokmu yazmayan. Üç dört günde bir güz özüni asypdyr sekizinji klasda bezan. Remont üçin pul sorany üçin de bezan. Nesip bolsa şu täze Türkmenistany guramyzda. Sebäbi bu şu wagtky Türkmenistandan ol döwlet bolmaz ondan. Täze Türkmenistany guramyzda Şu zatlar düýbünden, köki-damary bilen aýyrmaly, ýaňky çagalardan pul soramak bar. Ine, mekdebi remont etmeli, klasy näme almaly, zanaweska almaly, gül almaly, daşaryny arassalamaly, daşyny kraskalamaly. Ine, şu zatlary ene-atasyndan pul soramasyz etmeli. Hiç hili pul soramak gadagan bolar. Ine, nesip bolsa, ene-atadan pul soramak gadagan bolar. Şol gadagan etmeli.
Ol geçerine bu ýaman korkunç zatlar. Türkmenistanyň suw kurakçylygyndan girdik awa o mekdebiň ölüm nimesine çenli geldik şeýa bu okuwçylaryň ölümine çenli geldik. Ýa Türkmenistany neresinden tutsak çürik sistema her ýeri dökülip dökülip gutarýar uje. Denew etrap ýigrimi sekizinji mekdep dep ýazan ýaňky çaganyň asylan çaga. Bardyr.
Indi men gorkýan zadym ýene bir 10 günden bolýada. Şo gutardyşda ýene-de geçen ýylky ýaly çagalar eşik eşik tapman ýene özüni asjak bolsa men şola- şolara öňünden şu taýdan eee ýüzlenesim gelýä-de. Hiç wagt e, gadyrly watandaşlar çagalaryňyz baram bolsa ýa şu ýokarky klas e, özleri diňleýänem bolsa şu gepleşigi hiç wagt şolar ýaly biderek zat üçin özüňizi özüňize kast etmäň. O zatlar biderek zatdyr. Siz ýaňy 17 ýaşyňyzda, 16 ýaşyňyzda siziň geljek durmuşyňyzyň hemmesi öňdedir. Bugün mekdepde Gutardyş klasyna gutardyş gününde men täze köýnek geýip bilmedim diýip özüňizi asyjy bolaýmaň. Iň ýalňyş zatlaryň biridir şol. Näme üçin sebäp? Häzir siz mekdep gutarýaňyz. Me şu mekdepde men täze köýnek geýip bilmedim diýseňiz, gapdalyňdaky baýyň çagasy gaýdaly şu täze köýnek geýipdir, olam siziň üstüňizden gülýär. Täze köýnek geýip bilmediňiz üçin üstüňizden gülýän bolsa, erteki gün durmuş görkezer. Kimiň haýsy derejä ýetjegini, kimiň nähili derejede ýaşajagyny erteki gün durmuş görkezer. Menem ýetimlik bilen ösdüm. Menem geýip bilemokdym köýnek, hiç zat. Aýagymda köwşümem ýokdy, ýyrtyk-ýyrtyk köwüş bilen mekdebe gidýärdim. Bir köýnek bilen mekdebe oturýardym, bir köýnek bilen. Köýnegem çalşylanokdy bizde. Diňe ýuwlup täzeden ýene geýilýär, ýuwulýar ýene geýilýär. Aýagymyzda geýmäne köwüş ýokdy-ow, mekdebe gidenimizde. Şolar ýaly garyp ýaşaýardyk. Meňem üstümden gülýärdiler. Meňem üstümden gülýärdiler. Näme üçin? Garyp diýip gülýärdiler. Ýöne öňüm gelenden soňum gelsin diýä. Siziň erteki gün näme kim bolup ýetişegiňiz belli däl, gadyrly çagalar. Ene-atalar, çagalaryňyza şu zatlary aýdyň, aýdyp duruň. Erteki gün siziň kim bolup ýetişjegiňizi diňe Alla bilýär. Onuň üçin bir köýnek üçin özüňizi asmaň. Gaýrat ediň.
Dogry.
Bu ýagdaý däl bu. Bu hiç zat bu. Şu gün sizi täze köýneksiz eltmeýän bolsalar, mekdebe barjagam däl diýiň. Barjagam däl, gitmäň mekdebe şu gün. Sizsiz hem geçer şoň soňky bu jaňy. Eger şo täze köýnege diräp duran bolsa, şol täze şu soňky jaň sizsizem geçer. Ha, bar barmaň köýnek ýok bolsa. Ine men ine maslahat hiç wagt özüňizi heläklemäň bir köýnek. Ya bir 5 manat pul üçin.
Şurada bir vatandaşymyz yazan bize e, gowy psihologlar gerek. Döwran aleyküm salam. Psihologlar gerekde gyzym. Dogry psiholog gerek hawa. Biz psihologlary kän taýýarlamaly borus. Şu täze Türkmenistan açylsa ýa-da döredilse, bize psiholog kän gerek bor. Köp psihologlar okatmaly bor. Ýörite şol pedagogiçeskiý institutlar bar. Meselem, Seýdi bar, Çärjewdäki institut Seýdi. Şo ýerde köpräk fakultet açmaly, ýaňky fakultetler açmaly psihologiýa barada. Aşgabadyň pedagogiki uniwersitet institutlary bar, bularda açmaly. Türkmen döwlet uniwersiteti bar, ol ýerde açmaly. Şo pedagogiki hemme köplenç ýa-da daşy olam däl. Ol şol medinstitutda-da bolmaly, institutlarda hökman bolmaly, pedagogiki uçilişeler bar. Ýerlerde, her welaýatda. Şolarda-da açmaly. Ýaňky psihologiçeski nemeleri, fakultetleri açmaly. Sebäbi ine mekdebe, sadjyga işe gireňde-de psiholog hökman gerek. Gerek. Psihologlar işlemeli.

Türke gidýär işlemäne. Ýa aýdaly aýaly çagalary bilen adamsyny taşlap gidýär türke işlemäne haýsam bolsa biri. Indi şu taýda şu aýtjak zadym ýeter ýetmezçilik adamyň durmuşyny bir maşgalany bozýar. Nähili bozýar? Türkmenistanyň içinde är aýal bile ýaşap oturan bolsa şol bozulýar. Näme üçin ýeter-ýetmezçilik üçin? Äri aýalyny igenýä, aýalam ärine igenýä, sen ekläp bileňok hojalygy diýip. Eger şo ýerde normalny iş bar bolsa, şu erkeklerem işlär-ä, şo aýalynyň gepini çekip oturarmy? Ine sen ekläp bileňok, maşgala näme üçin öýlendiň onda, maşgala näme üçin döretdiň onda, ekläp bilmejek bolsaň, ine şular ýaly gep-gürrüňler goh galmagal şo hojalykda bolup durýar. Şol ýeter-ýetmezçilik, açlyk diýilýän zat maşgalany bozýar. Şuny aýdasym geldi, psiholog hökman bize gerek, gaty köp gerek. Ne giden, ne giden maşgalalar bozuldy. Şu ýeter ýet açlyk sebäpli.
Waleýkim salam Baharman. Minister sodaklaryň hemmesini düýbi bilen ýok etmeli. İnşallah.
Ýa, o Döwran diýip bir. Salam, salam Döwran. Onda bu ýerde biz onda tamamlalymy? Sebäbi adamymyzam ýok. Diňleýänçilerimiz.
Ben tarafda altı dinleyici var. Şu an beyde ol geçerine şu azıcık adam bolsam şulara düşündürüp bilseniz hem en ke, yaman kette gep bu.
Awa soň onda ýene bir gyzyklandyrýan bir temalary bar bolsa şu hakda edäýeris giň gepleşik. Onda men ýene bir
dowam ederis ol ýene bir gün. Mhm. Boş wagtyňyz habar berseňiz ýene dowam edelim bu ýaman gyzykly gürüňler gidýär.
Okey bolar bolar. Bolar bor bolýar.